Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama harka fuune jalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo. Zira jirtu bakkuma isin jirtanii nagaa fi kabajaan keenya isin biraa jiraatu jecha har'allee waan addaa meeshaa babbareedaa meeshaa orijinaalii ka ta'e jechuudha kan biyya alaa irraa galu meeshaa orijinaalii qabadhe isin dhufee jira gatiin isaallee gatii jidduu galeessaa meeshaa babbareedaa meeshaan jaalattan jedhe qabadhe isinii dhufee jira waan isin irraa tureef dhiifama biichi ta'eeti sababa saniif haga guyyaa lamaa sadii kana viidiyoo gad isinii dhiisee hin jiru dhiifama isiniin jecha haati meeshaalee asumaan laallachuu hin dandeetta namoonni biraa ammoo namoonni anarraan bitachuu barbaadan namoonni lakkoofsa kiyya bilbilaa na gaafataa turtan lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa sagal torbaatamii lama Duwwaa duwwaa 25 19 irratti heeloo naan jechuu hin irraanfatina. Namoonni naannawa Shaashamannee jirtan akkuma Shaashamannee jirtaniifu namoonni ammoo iyyuu naannawa Shaashamannee hin jiraanne naannawa biraa jiraattan ammoo iyyuu haga booda isin barbaaddanii isiniif geessa jechuudha. Akkanuma akkanuma jechuudha ammallee meeshaan hodhaallee jechuudha meeshaa babbareedaan hin jira sanillee viidiyoo gad isinii dhiisa isin ammoo iyyuu asumaan saskiraayib laayik sheer gochuu hin irraanfatina. Hiriyoota teessan irratti illee sheer naa godhaati akkasumatti nan jajjabeessaa na wajjin tura namoonni haqa wanta haga ammaa na wajjin turtanii na jajjabeessaa warri turtan hedduu ulfaadha hedduu galatooma isin galateeffadha hanga ammaallee ammallee haga xumuraa kana wajjin deemtan illee abdii isin irraa qaba amma immoo yoo asumaan haasaa isinitti hin dheeressu gara meeshaatii fi eh, gatii isaa waliin isin himaa jalqaba rakka isin himuu barbaadu maashina daabbooti maashinii daabboo kun eh, maalidha Ikoosanidha. Ikoosaniin kun ikoosaniin kun orijinaalidha jechuudha argaartanii wanti isin beekuu qabdan kaartooniin kun ikoosanii jedhee ammoo garaa keessatti ammoo maashina biraallee galchuu danda'anii isa san sirri dhufee galchuu danda'e qabdanii akkamiin beeknaa hoo jettan kinoo argitanii inni kunillee ikoosanii jechuu qaba jechuudha kinoo kun argitanii kunillee kinoo akkuma isin asii argaartan kinoo argatanii barreeffamni kun ikoosanii jedha kana qofaa miti inni biraallee jechuudha. baatiraan isaa garaa keessaa jechuudha argitanii Baatiraan isaa garaa keessaa ina kino kun ikoosanii jedha. Baatiraan isaa garaa keessaa illee guutuun isaa ikoosanii jechuu qaba jechuudha. Yoo akkasii hin jenne orijinaalii miti. Kino argitaniin baatiraa sadi qaba. Kun eh, ka jala galu jechuudha. Baatiraan kunniin baay'ee furdaa fi orijinaalii ka ta'e kino as bira laala. Xiqqichaa xiqqichi kun kino as biratti ikoosanii jedha. Kunillee akkasuma kino as biratti ikoosanii jedha. Kun jiddu galeessa jechuudha. Kun irra guddaadha. Kinoo as bira ikoosanii jedha. Argitaniif ikoosanii jedha. Yoo akkas hin jenne kaartoonii bichaan ikoosanii kan jedhu ta'e foorjiidha jechuudha. Inni biraa ammallee jechuudha. Baatiraan isaa kun gurraacha ta'ee kun adii yoo ta'e illee akkasitti illee foorjiidha jechuudha. Kinoo kun baay'ee orijinaalii fi orijinaalii kan ta'e jechuudha. Argitanii baay'ee furdaadha illee baay'ee orijinaalii kan ta'e illee jechuudha.

Baatiraa maashinii de- juusee kun jechuudha. Jookii sadi ka qabaatu ta'ee maqaan biraallee hin jiru jechuudha. Isin ka beekuu qabdan saachiniidha. Saachinii ta'ellee ka jookii tokkoo fi ka maashina bunaa bichaa of biraa qabullee hin jira. Inni kun ammoo jookii sadi hiite jechuudha argitanii. Kinoo ka jookii sadi hiiti. Kinooti akkuma isin mul'ataa jiru kana waraqaa keessa jira. Kun kana kun kana jechuudha. Kun kalaastikaa sanii kun ammoo xaarmusicha furdicha jechuudha. Argitanii kun ammoo xaarmusicha furdicha isaa sanii kinooti. Xaarmusicha furdicha sanii sadaffaan ammoo kabunaati. Inni kun ammoo motora jala galu jechuudha. Kinoo argaa jirtanii akkuma isin argaa jirtan kana. ammoo iyyuu asirratti isin beekuu qabdan saachinii ta'uu qaba. Saachinii ta'ellee ka jookii sadii lamaa jookii lamaa gurguddaa fi maashina buna of biraa qabu ta'uu qaba. Inni illee birri kuma sadii fi dhibba torba jechuudha. Birri ammoo maashina juusuu shunkurtii jechuudha. Maashina shunkurtii kun baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Baay'ee jira akkuma isin beektan san baay'eetu iyyuu jira. Maashina shunkurtii kana dura illee bitee jira jechuudha. Kino argaatanii kino kana orjinaaliidha jechuudha. Baay'ee orjinaalii kan ta'e jechuudha. Isa kana jechuudha. Orijinaalii ka ta'e isa kana jechuudha. Ka birrii kumaa fi dhibba saddeet illee hin jira jechuudha. Inni kun isa kana jechuudha. Baay'ee orijinaalii ka ta'e jechuudha. Inni kun orijinaaliidha. Ka birrii kumaa fi dhibba saddeet illee hin jira. Argitanii isa kana jechuudha. Ka birrii kumaa fi dhibba saddeet illee hin jira. Inni kun garuu birrii kuma lamaa fi dhibba shan maaliif jennaani orijinaalii waan ta'eef orijinaalii tokkoffaa waan ta'eef maashina juusii kan shunkurtii kana kanaan dura illee bitee jira jechuudha. Kana wajjin lammaffaa bitee jechuudha. Kan maabiraatii ta'eef qofaaf miti. Ka birrii kumaa fi dhibba saddeetii sun eh, ka yoo maabiraatiin hin jirre illee hin daakaa. Yeroo maabiraatiin jirtu illee ka hin daakaa. Yoo maabiraatiin hin jirre illee kan of- ofii ittiin daakuu qaba jechuudha. Yoo barbaaddan isa illee bitachuu dandeettanii. Garuu iyyuu orjinaaliin kana is- isa san yoo barbaaddan inni sun birrii kumaa fi dhibba saddeetii kun ammoo iyyuu kuma lamaa fi dhibba shan jechuudha. Eh, Maashina baay'ee orjinaalii ka ta'eeti. Kinooti. Sadii hin daaka jechuudha. Bitachuu ke- yoo barbaaddan bitadhaa isiniin jedha. Inni illee birri kuma lamaa fi dhibba shanii. Inni biraa ammoo iyyuu saanii ayina taate. Tawaxiiti jechuudha. Kinooti. Kinooti argitanii. Kino akkanatti cufaa qaba jechuudha. Lachuun cufaa of keessaa qaba. Akkana walirratti argitanii akkana walirratti jechuudha. Birri kuma tokkoo fi dhibba saddeet jechuudha akkanatti walirratti. Birri kuma tokkoo fi dhibba saddeeti. Viidiyoo isin jalaa jarjarsee dhiifama narraa taa'ati. Inni biraa ammoo iyyuu siiniidha. Siinii argitanii siiniin kun siinii baay'ee bareedaati. Viidiyoo irra gad isinii dhiisaa jira. Sanniin keessaa isinillee ka barbaadan maraxachuu dandeettan jechuudha. Akkana fakkaataa siiniin kun. Akkana fakkaataa darzana biteef jechuudha. Yoo barbaadan firee jahaallee yoo bitattan fireen jahaa birrii kuma tokkoo fi dhibba afur jechuudha. Fireen kudha lama ammoo iyyuu birrii kuma lamaa fi dhibba saddeetii akkana fakkaatti jechuudha siinii tana. Inni biraa immoo iyyuu eh, maxabashaa illee fakkaata distiidha garuu maxabashaa fakkaata malee maajistikiidha distiin kun maajistikiidha durallee bitee jira argaartanii mikinoo inni kun guddaan kana jechuudha baay'ee orjinaalii ta'e orjinaalidha jechuudha darajaa tokkoffaa fi lammaffaa jira kun orjinaalidha. Firee sadi qabata jechuudha. Sadaffaan kinoo xiqqicha kana baay'ee orjinaaliidha jechuudha. Kinoo qabata qaba. Argaartaniimi orjinaaliidha kinoo. Argitanii akkana fakkaata. Inni biraa ammoo ka bishaan ho'isu jechuudha. Argitanii kinoo ka bishaan ho'isu. isin ka barbaaddan bitachuu dandeettanii kan kuwwan illee hin jira garuu liqii isa kana bitee amma namni baay'een amma isa kana bitataa jira baay'ee orjinaalii fi bareedaa akka ta'e jechuudha orjinaaliidha litiriin isaallee guddaa fuudha kinoo akkana fakkaata orjinaaliidha waa yeroo dheeraa turu jechuudha akkana fakkaata argitanii inni illee birrii kuma tokkoo fi dhibba torba jechuudha namoonni bitachuu barbaaddan bitadhaa isinin jedha birrii kuma tokkoo fi dhibba torba jechuudha inni illee kan isaan ho'isu kun kuwwan illee hin jira garuu iyyuu orjinaaliidhaan meeshaa orjinaalii bitaa akkuma isin argitan kana inni biraa biraa ammoo iyyuu kino kidaanii feermuuzii kana jechuudha kidaanii feermuuzii kana hin beektanii kidaanii sadii arfaffaan kino xiqqeessitan jechuudha gargaartanii sadii arfaffaan ammoo xiqqishu tana kinooti argaa jirtanii akkana fakkaata kidaanii fermuzii kun namni hin beekne hin jiru kidaanii fermuzii kana maal godhaa keessaa ol guura sa'aatiin narraa deemee waan jiruuf inni illee birrii kuma tokko lamaa fi birrii dhibba jaha jechuudha. kuma lamaa fi birrii dhibba jaha namoonni bitachuu barbaadan daddafa bitadhaati kuma lamaa fi birrii dhibba jaha gatiin isaa baay'ee jiddu galeessa orjinaal dhallee kinoo argaatanii kinooti akkuma asirra argaatan kana jechuudha. Kidaanii fermuzii namni hin beekne hin jiru jechuudha. kanaan dura illee bitaa ture waan ta'eef gatiin isaa birri kuma lamaa fi dhibba jaha bitadhaa isiniin jedha inni biraa ammoo iyyuu feermuuziidha feermuuzii bareedaadha kinooti feermuuzii kana jechuudha abbaa lamaati feermuuzii lama jechuudha kinooti feermuuzii kana feermuuziin kunillee birri kuma afurii fi dhibba saddeet jechuudha argartaniim birri kuma afurii fi dhibba saddeetii lamaan isaa walirratti akkana fakkaataa kinoo isaallee bitadhaa isiniin jedha inni biraa immoo iyyuu makarajiidha makarajiin kun lama kinooti makarajii lama jechuudha litirii lama kun litirima lama iyyuu ta'e jechuudha saayiziin isaa xiqqaa fi guddatu iyyuu jira namoonni hin beekne litirima lama jedhee callisee bitaa garuu saayiziin xiqqaa fi guddaa fi guddaa jechuudha wanti isin beekuu qabdan kun ammoo saayiziin isaa guddaadha akkana fakkaata saayiziin isaa guddaadha jechuudha argitanii saayiziin isaa guddaadha birrii dhibba jechu- jaha jechuudha abbaa litirii lamaatti birrii dhibba jaha

bor of keessaa qaba. Eh, Kun ammoo iyyuu buleedha jechuudha. Lammaffaan jechuudha. Eh, Garuu iyyuu giraamii qaba. Giraamii tokkotu jira. eh, Dhibbaatu jira. Giraamii dhibba shantamaa jira. Giraamii akkasuma dhibba haga dhibba sadii illee jira. Amma kun fakkeenyaaf giraamii dhibba jechuudha. Argaatanii giraamii dhibba gatiin isaa birrii kuma lamaa fi dhibba shan jechuudha. argitanii waan barbaade daaka jechuudha buna bichaa miti Eh, wantoota baay'ee daaka jechuudha waan jiraa ta'e guutuu daaka baay'ee daakaallee kinuuti birrii kuma lamaa fi dhibba shan jechuudha Kanallee abbaa giraamii dhibbaati. Kun amma manaaf namoonni manaaf barbaadan kan kana caala kan kana caalu inumaa hin bitatina yoo boota hojiitiif ta'e iyyuu kun hundi figa haadha jechuudha. Garuu manaaf barbaadanii nam tokkotti kana kan kanaa olii bitatana giraamiin dhibbaa baqiidha jechuudha guddaadha illee baqiidha midhaan illee daakuu danda'a wantuma jiraa guutuu iyyuu daakaa wanta karuuzaa illee waa hundaa daaka jechuudha.

argitanii baay'ee guddaadha maashaallaa jedhaati baay'ee guddaadha akkasuma originaal dhallee haphiitu haphamee ka hojjetamu kamutu jira deebi'een kun kan yabbatee hojjetamu jira maashaallaa baay'ee guddaadha illee gatiin isaallee birrii kuma tokkoo fi birrii dhibba afur jechuudha argitanii birrii kuma tokkoo fi dhibba afurii baay'ee tokko ka bareedu jechuudha Eh, wanti isin beekuu qabdan jala isaa gubbaa isaa waraqatu shaffanee jira uummata akkayyuu wanti cituu hin jiru Eh, kun ammoo iyyuu waan citillee miti waan akka carqii wayii jechuudha maashaallaadha baay'ee tokko bareedaadha gubbaa isaa kana waraqaa waan jiruuf jecha kuma takka iyyuu hin miidhamallee hin walaawwalamallee jechuudha namoonni barbaadan as keessa diimlaayitii gachuu dandeettanii namoonni namoonni barbaadan ammoo kan diimlaayitii illee bitachuu dandeettan kan kan diimlaayitii yoo barbaadan birri kuma lama jechuudha kan diimlaayitii birri kuma lama inni kun ammoo kuma tokkoo fi birri dhibba afur jechuudha. Inni biraa rakabotiidha. Rakabotiin kinoo kana. Rakabotii kan qaqqabaati kaameraa lukkeessa. Rakabotii kan hin beektanii kinooti. Rakabotii maashaallah rakabotii bareedduudha. Akkuma isin argaa jirtan kun inni illee birri kuma sadii fi dhibba sadii jechuudha kinoo rakabotii kan hin beektanii.

Anni biraa ammoo iyyuu eh, burcuqqoo adii tana namoonni baay'een barbaaddanii dhabdanii kinooti burcuqqoo kana dafaa bitadhaa isiniin jedha argaartaniimi burcuqqoo baay'ee bareeddu taate jechuudha kinooti burcuqqoon adiin tun burcuqqoo baay'ee bareedduu fi eh, namoonni bitachuu barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha akkana fakkaatti gatiin isiillee isiin hin dabaltee akka taawwaniitiin jechuudha argaartaniimi akkana jirti gatiin isiillee birri kuma lamaa fi dhibba lama jechuudha isii isiin birri kuma lamaa fi dhibba lama hin dabalti baay'ee bareedudha dura akkas hin turre iyyuu amma dabalaa jirti daddafaa bitadha gatiin isii taawwan waliin madaalti hin dabalti tuun ammoo iyyuu tana jechuudha kinooti tana isinillee diizaayiniin isii baay'ee bareedde jechuudha Buleen tun baay'ee bareeddi akkana fakkaatti. Isin birri kuma lama jechuudha. Maashaallaa akkana fakkaata. Hiqaa akkana fakkaatu kan isin qabadhee dhufe. Maashaallaa jedhaati qaba bareedaadha. Isinillee birri kuma lama. Namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Lakkoofsa biraa kee ammallee irra isin kennaa duwwaa sagal torbaatamii lama duwwaa duwwaa digdamii shan kudha sagal irra heelonaa jechuun irraanfatina. Asumaan ammoo saskiraayib laayik sheer gochuun hin irraanfatina. Horaa bulaa.